Ech begréissen Iech zum aachte Part vu Marikad 8, Die Acht, die lacht. Haut gi mer an den aachte Kapp, och logescherweis. Blitzkapp steet um Programm. DS Tic Tac Toe hu mer ganz schéin designt. An ech hunn haut eppes mam Waluigi virbereet, besser gesot, ech gouf dozou gezwongen. Et wor mol eng Kéier Blackstar deen huet gesot, deen huet 20 Euro beäntwert fir säin 300 Abonnentespäschel op der Subplanet Snack. Gratulatioun vun engem aner Youtuber, vu Youtuber zu Youtuber wéi eng Youtube Video ne? Haut gëtt alles dräi mol gesot. Ech hunn 20 Euro ze beäntwerte pro Part, pro Course entschëllegt, kommen der 5 drun. Mir kucken just eng Kéier wat de Waluigi hei mécht mam Superhorn. E mécht, jo d'Ratcher gëtt scho gedodged an fänken u mat der éischter Fro ze. Zanter wéini sinn ech bei Youtube? Dat ass den 19 August 2007 gewiescht, dat heescht et gi schonn d'nächst Joer 10 Joer wou ech dann hei ronderëm hänken. Fro 2, ween huet dech inspiréiert d'Videoen ze maachen? Anscheinend hei net de Luigi an den Droit déi mech hei fäerdeg maachen, mee dat geet zréck op eng Video Spielverein Zäiten an. Deen däitsche Clan, wou ech ufanks war, zu DS-Zäiten. Et war ëmmer mäi But, fir de Leit och ze weisen, wéi ech gamen, an och fir iergendwann an engem spéidere Moment an engem am Liewen nach esou ee Flashback ze hu vun der Gaming-Zäit. Ech soe just Hashtag Good Old Times. Et ass schonn eppes, Youtube huet wierklech a sech. Den Taishox och ginn, dee kann nokucken, wéi Der et jo gesitt. Pendelen, déi dech nerven. Mee jo, et ass wierklech doduerch d'Inspiratioun komm, dat war nach mat gudd al Zäiten, wou s de Musek dru geklaakt hues, wéi gesot 2007, virun 9 Joer, respektiv nächst Joer sinn et der schonn 10. An jo, dat ass et, mir fléien hei eng Ronn an ass zäitméiglech fir déi drëtt Fro, Wéi eng Aart vu Video kucks du am léifsten? Tjo, wann ee Gamer ass, wat kuckt en dann am léifsten, ne? Gaming-Videos natierlech. Da sinn ech awer och éierlech, ech notze vill Youtube fir esou Techno-Videoen a wat weess ech, Remixen ze kucken. oder och déi richteg Musek mettlerweil ze kucken ass jo alles pay to get kanns de och hei maa kanns de och da ganz legal hust hust lueden. Ech kucken och heiansdo Meenungsvideoen natierlech an och d'Aktualitéitsvideoen wa verschidde Leit do hir Meenunge ginn oder nach Flashbacks do ass jo och Medien an zu Youtube. Wat wëlls de erreechen op Youtube? Wat hues de erreecht ass dann déi véiert Fro. Wat giff nach feelen dat mer mat Youtube de Weltfridde giffen erreechen giff ech mol einfach ganz ironesch soen. An wat ech erreecht hunn, ech schaff jo souwisou scho fir Nintendo, et ass alles easy an hei gesitt der och mam Waluigi, et ass alles easy. An dann nach déi fënneft Fro fir dës Course, wat hues de am léifsten u Youtube a wat hues de am léifsten u Youtubern? Also Youtube, kuerz a knapp, dat et gratis Upload-Méiglechkeet ass, dat de Luigi hei déi éischt Course gewënnt a fir d'Youtuber, wat mech am beschten. Am meeschte freet ass wann et engagéiert Leit ginn déi all Dag XYZ Video erausbréngen an dat fir net vill bezuelt ze gi respektiv guer net bezuelt ze gi sinn. Voilà mir hunn TikTok dran, mer hannert eis, mir 5 Wochen hannert eis, kommen der nach 15, mir ginn awer elo an déi nächst Course, ech hu mer dat hei esou ageplangt, ech kommentéieren dat hei och leider des Kéier no fir déi Froe richteg ze beäntweren, fir dat de Monni Blackstar net seet, Hä du muss et nach eng Kéier maachen. Nee nee keng Angscht, dat gëtt scho seriö gemaach. Don't panic gief ech soen. Déi zweet Course vun haut dann, dat ass d'RS Röhrenraserei, ass och ganz schéin designt, rem mat Anti-Gravity Modien agebaut. De Schluss ass just bëssen nerveg, wanns de Stroom hues gewënns de. Mee ech mengen mir fänken direkt un mat de Froen. Fro Nummer 6, wat hues de guer net gär u Youtuber, Youtuber, Youtube soen ech einfach riicht aus, Clickbaitschissi? Dass do eppes wat mer guer net geet. Ech soe just Thumbnails klecks zwou zwee Bierger eran, fir net e Begrëff ze erwähnen deen erem negativ kéint ugeholl ginn an da kucken d'Leit sech dat un, ne? A Youtuber, an do erwähnen ech elo eng Persoun, oder besser gesot zwou Persounen, als éischts mol den Domtendo mat zwee emme geschriff, dee bëssen ofgehuewen ass iwwert déi Joeren mat sengem Let's Play. Dat geet mer guer net, wa se mengen se wiere Kekal, ne? An da ginn et awer och nach eng zweet Kategorie vu Leit, déi da behaapten, Zesummeschaffen, nee Merci, wann et drëms geet, mir maachen zesummen en Turnéier. An dann kënnt herno eraus, Nee, dir kritt awer net d'Videomaterial, et däerf net zweemol op Youtube sinn. Da soen ech och, Jong, du hues näischt verstan vum Liewen, ech erwänen elo extra keen Numm, ech mengen et ass am beschten fir d'Leit, well soss fillen si sech erëm nach méi getrëppelt an da gi se muer erëm ronderëm kräischen. Mee dir wësst ween ech mengen, d'Insideren, mä dat ass e bëssen eppes, esou Argumentéierungen, wéi häss du zweemol eppes op Youtube hunn. Bon, mat däers de iwwerhaapt näischt hun. Hun mir leider och e schéine Snipe gehat mam Luigi a mir gin bei d'Fro 7. Wann ech bei Youtube eppes verännere kéint, wat wär dat? Do sin ech éierlech, Altersgrenz 16 Joer vläit, well deelweis sin och ze vill Kiddies hei drop, déi Blödsinn schreiwen. Mee dat ass och eng Fro, geeschtlecht oder kierperlecht Alter, ech weess et net. Vläit och méi Rechter fir d'Youtuber, wëll mir sin et jo duerch déi Youtube nach ëmmer existéiert, dat d'Leit Content hun. Ass heinsdo bessen och mat deenen Strikes fannen ech bessen egal waat. Wéi wichteg ass der d'Abonnentenzuel? Wënschs de der méi? Also d'Abonnentenzuel, dat soen ech elo engem ganz richtegen Toun, ass dat wichtegst am Liewen Kanner. Dat also wanns de keng genuch Abonnenten hues, da bass de näischt ne. Dir wësst jo ech hunn 100 Abonnenten, dat halen ech jo mëttlerweil iergzi komescherweis och wann ech op Lëtzebuerg lallen. Ech hunn ëmmer gesot ech maachen esou laang viru bis ech entweder 7 Abonnenten just nach hunn oder 1770 an schein dat dat eischt ass méi no ze erreechen. Wivill Kanäl, wivill Channels hues de abonnéiert? Dat sinn 20 Kanäl hunn ech no gezielt an déi meescht si lëtzebuergesch, dat heescht scho Blackstar, Metzplay a co. Dat sinn och schon direkt zwee. VGLU, Vliv Games, ech supporte lëtzebuergesche Content, ech hu vläit nach een zwee Techno oder wat weess ech Remixen, och Rock Remixen oder sou abonnéiert. Mä jo, 20 Abonnenten. Abonnements hunn ech. Wéi vill hunn ech insgesamt deabonéiert? Jo, do war ech e bësse schockéiert, wéi ech dat nogekuckt hunn. Dat waren der 75, deenen ech iwwer déi 9 Joer deabonéiert hunn. A wisou? Ganz einfach, ech war zwee, dräi Joer inaktiv och. An ech hunn ugefaangen, op Lëtzebuerg ronderëm ze lallen a mir mam Luigi de richtege Punkt mei erreecht. An ech muss awer och soen, vun deene 75 Abonnenten huet Youtube mer gesot, 27 sinn dovunner gespaart ginn. Dat sinn da wahrscheinlech erëm Bots gewiescht, also. Mee bon, et si 75 Abonnenten, déi ech verluer hunn, dat heescht, wär scho bal eis 100 Abonnenten. Ech hu meng 10 Froen also d'Hallschent schonn erreecht. Mir gi lo an déi drëtt Course. Mir kucken eis dat néierlech un. Ech hoffen, de Format gefält iech. Et ass alt eng Kéier eppes aneschters. De Blex hat mech erausgefuerdert an wann ech dat schonn erausgefuerdert gi wollt ech jo keng Aufgab kréien, da maan ech dat och hei op Vulkan gerollen op der Wii-Versioun. Et ass emol eng kleng Streck, déi ass och zur Geltung komm. Net sou wéi op der Vila, se huet ee beknackte Glitch, Lénkshand op deem Bierg, bass de ronderëm gefuer, dräimol bass de fäerdeg gewiescht. Hei fiers de mol eng Kéier déi Streck an, déi hu se ganz schéi gema. Gutt, gutt gema Nintendo, a mir ginn zur Fro 11. E Klamm am Ufank vun engem Video e Go oder een No Go? Bah ganz éierlech, et ass fir mech ok, et ass e Go, well op der Tëlee gëtt jo och genuch geklamm, mee ech déi Musketiounen nach ankucken fir Youtube um Liewen ze erhalen. Et ass also och op der Tëlee erlaabt, et ass och op Youtube oder esou erlaabt, et ass op Websäiten och erlaabt Reklamm dran ze maachen, mäigott. A fir déi Leit déi dat ronderëm haten, do gëtt eppes dat heescht sech adblockern an dann ass de Problem vum Dësch. An dann Fro 12, wéi ginn dann negativ Kommentaren oder Thumbs down, Daumen runter, esou. D'Häerz wierkt jo net, do soen ech och Riit aus, I don't give a shit. Ausser d'Kritik huet Kapp a Schwanz, mee dat war bis elo net oft de Fall, och wann ech heiansdo bei aner Youtuber gekuckt hunn. D'Argumentatioun um Internet léisst jo deelweis extrem vill no, och wann de Waluigi hei mat Mënze lo mech hëlt, wéi ech Dir schwätzen, dat soll anescht äusseren, nee dat mëss Du net, mä jo, an och sou Daumen runter ass wierklech dat lächerlechst vum lächerlechsten, wat hues De dovunner? Dat heescht, Dir mécht Jo oder Neen, huet de Video der engem net gefall? Mir sinn an enger fräier Welt, jiddweree ka seng Meenung äusseren. Mee wéi gesot, wann d'Leit ronderëm flamen, da solle se och richteg mat konsequenten Argumenter argumentéieren. Elo de Saz hei zum Copper donervt, an da gesi mer hei, How to dodge a blue shell in Mario Kart 8, géif ech soen. A gi mer och bäi déi verflixte Fro 13, Bass de wéinst Youtube schonn eng Kéier un eng Grenzen ukomm? Jo, do soen ech ganz éierlech jo. Dann waren déi Zäiten nach zu Maart kat d'Vzäit déi ech do opgeluet hunn. Wann ech eng Kéier e Video hat, Problematik dat Youtube zimlech jissi war an hunn ech e Video mengen ech ech konnt mech dann erun erënneren et war iergend e Clan war ech hunn ëmmer Sonndes si mer gefuer Méindes ass e ropgeluet ginn an du hues dat 10 mol misste roplueden bis dat drop gaer do war ech um Punkt vum Verzweifelen. Holzleitung a sou ass och net schéin a méi no ëmmer super by the way ne. Bereets de eppes waats de gemaach hues? Daat ass och eng Fro fir Youtube oder Gaming en generell, an soot ech och fir Datum éischte Februar 2007 Biggest mistake in my life an d'Insiderwësse seet bescheed waat daat fir en Daag ass an et ass natierlech och e bëssen ironesch gemengt mat engem klenge smiley drun. Fro Nummer 15 dann Wärt ech nach Video maachen wann ech och kee Partner wär a keng Suen dofir géif kréien? Ma Nintendo kennt mech souwisou bis d'Onendlechkeet, vun dohier ass alles easy. Ech maachen och ehrlech gesoot just Videoen derfir déi Leit déi vun TL dat hei kucken dass se a puer Joer nach eng Kéier Flashback hunn fir meng 45 Punkten hei ze kucken an eng Ronn driwwer ze laachen an mer ze soen, Gott wat waars du mat 23, 24 Joer nach e Vollidiot. Vläit sinn ech duerno jo och nach ëmmer, mee ginn der lo an déi lescht Course 15 Froen hu mer duerch, et kommen nach 5 kleng schéi Froen, mee ech hunn och haut iwwregens Queddisst fir iech, da wësst der Bescheed. Déi lescht Streck huet et och a sech. Ech hat mech gefreet wéi déi annoncéiert ginn ass, mee dunn hunn ech gesinn wat et ass. Et ass nämlech den N64 Regenbogenboulevard Streck. Do hunn ech mer den éischte Moment geduecht, yes, et sinn erëm 3 Strecken, 3 Ronnen ze fueren, mee nix, den Nintendo huet gesot, nö, dat ass eis ze laang, 6 Minutten, 7 Minutten do ronderëm ze fueren, dee fuert just eemol. Kanner, dat ass e grousse Feeler deen se gemaach hunn. D'Streck ass tiptop designt, huet se um Thumbnail scho gesinn, mee ech hätt se am léifsten 3 mol gefuer. Mam Risk, dat et extrem laang gedauert huet, an ech backen et laang ronderëm, ech ginn etwa 16. Wéi wichteg ass dir Youtube? Dass hie mech mëttlerweil e Bestanddeel vu mengem Liewen no ginn huet, vu mengem Dagesoflaf. Also ween behaapt e giff Youtube net wéinst eng Kéier den Dag ronderëm kucken, dee litt. Most important stuff in da world géif ech mol einfach behaapten, a allgemong Coins collecten. An wéi ee Rotschléi giff ech Youtuber ginn déi eréischt ufänken? an dat soot ech an engem ganz aneren Toun, fänkt mat klengen fucking Projets un a geet net mat grouss Projets ufänken. Beispill, Dir gitt mat Pokémon ufänken an Dir kritt emol net déi éischt Arena duerch, well Der schonn ewéi kee Bock méi hutt. Dir gitt mat The Legend of Zelda, Twilight Princess ufänken, Dir kritt just 4 Parts duerch. Déi Leit, déi ech uschwätzen, déi wësst Der, déi kennt Der an da wësst Der Bescheed. Ech nenne keng Nimm hei, soss gëtt erëm aggressiv. Wat misst passéieren, op, also wat misst geschéien, wat mat Youtube, dat ech mat Youtube ophalen? Pff ganz einfach Nitendo giff down ginn, TL giff down ginn oder Video Games LU giff down ginn, mee dat dat geschitt gleewen ech kaum, hoffentlech mol net. Wat wéi géiss de dech selwer abonéieren? Ass jo eng Fro wéi giss dech selwer wielen an esou en Schnee. Mee ech sinn awer selwer zefridden mat mengem eegene Content ne, also net dat der dat falsch verstitt. Hues de dësen Tag, also déi 20 Froen, richteg beabonnéiert? Jo, ech hu mech ganz virbereet. A léiwe Blackstar, ech haassen dech, och wann ech déi Course hei elo dominéiert hunn. Ech haassen dech trotzdem. An ech nominéieren och keng Leit, well ech wëll net, well wann ech der giff nominéieren, déi giffe mol éischtens keng Sixty maachen, well se et net giffe maachen. A se sinn Hashtag inaktiv. Mä mir hunn eis Sixty hei gemaach, mir hunn eis 20 Froen beäntwert, mir hunn 6 Punkten dofir krut, wéi dest gesäit, Mario Kart Währung. Maja ech hoffen et huet iech gefall déi 20 froe beäntwerten. Ech hoffen grad dem Monni Blackstar, well hien nach ee vun deenen ass deen d'Videoen ëmmer reegelméisseg kuckt. Ech gratuléieren der nach eng Kéier fir deng 300 Abonnenten, really good job an ech si jo och wierklech do nach gespaant wéi dat mat Pokémon Sun and Moon lo wäidergeet. Mir ginn elo an d'Siegerehrung. Mir kucken nach eng Kéier Flashback, deen ass dann natierlech op der heiter Streck. Mee jo, do fiert ronderëm de Waluigi mat senger Bolide, iwwregens och nach eng Kéier erwähnt. Ech mengen, et huet iech och vum Content hier hoffentlech gefall, wann net sot der et mer. D'Fro ass hien och heiansdo mat engem ironeschen Toun vläit beäntwert ginn, mee dat, esou sinn ech alt, an ech mengen, et ass däerf eng Meenung soen, ech däerf eng Fro beäntweren, ech hunn der 20 Schick krut, ech sinn net ronderëm gehaangen. Fir emol eng Eenzche, mir hunn dann am Fong Mär Ka Dart, sou wéi et zum Release erschéngen ass, komplett fäerdeg gespillt. Dat ass awer net de Schluss, Dir wësst jo, et kommen nach 4 Parts no duerch DLCs, do ginn ech dann éischt gär nach méi drop an. Mee wann s de soss keng Suen hues, där Leit gouf et jo och a Lëtzebuerg, fir just Spill ze kafen an do no enger Finanzkris, war s, wat weess ech, déi hunn der hei opgehal a mir hunn eng 360 gemaach. An e schéinen Pokalchen krut de Blëtzchen krut mei och rem schéin designt, also dat ass top gewierscht an ech notzen elo eng Kéier kuerz da gläich d'Credits soubal se kommen eng Kéier e klenge Flashback zwar vun den 8 Cups. Ganz schéi Credits och hei rem gemaach, do kommen se wéinstens nach wann s de eng 8 Cups duerch hues, also Mario Kart 8 war de Grond wisou ech d'Wii U kaf hunn, natierlech och méi spéit an do hunn ech och éierlech gesot kee Feeler gemaach, ech hoffe fir d'Switch dat se dat Hie kréien en anstännege Starter Programm ze maache mat richtege Games, well ech sinn den Heini deen se als éischt keeft, ech hat jo schonn annoncéiert gehat. D'Spill selwer, Grafik ass herrlech, also och wann Leit ëmmer mat Grafik ronderëm motzen, Fir e Racer Game fannen ech se gutt, grad fir e Fun Racer Game, do soll kee sech bekloen dass se den Héichpunkt vun Nintendo Dienst erreecht hunn. Nächstes wäert Breath of the Wild sinn, mee fir fir Wii U Zäite sinn ech Stéck zefridde gewiescht. Du muss och bedenken d'Musek hunn se alles selwer mat Orchesteren hei mëttlerweil opgeholl an dat dat ass och cool. Also domadder spills de gären, just wisou spills de net gären, dat sinn déi houer Item Rotations, also déi Randomizing. Saachen hu se net sou gutt gemaach, dat ass och bëssen e Kritikpunkt. Hat der et vum Arcade Fever holl, dat wär just, dat Spill wär e Brenner och fir d'Hell ginn, mir hätten dat nach erëm duerchgefreakt. Firehopping sinn ech een, dat sinn ech dogéint, d'Leit sinn dofir, dat ass eng Diskussioun, déi haten mer och schonn. Mä jo, dat ass zum Arcade 8 e bësse schued, datt et net dat krut huet, wat et verdéngt huet vun, vun, wéi soll ech soen, vun. Vun Zréckhalt vun Nintendo-Fans, Réckhalt, pardon. Mä jo, esou ass dat. D'Turnéier, d'Turnéiere goufen jo och net am Land. Kucke mer mol, wat dat nach den 22 November do gëtt. Ech si gespaant, vläicht kënnt jo och nach do e Kritik-Video eraus, wann ech déi Uelst Jeecher gesinn. Deen Site awer ass dann och beschädegt, hat mech do e bëssen nach bedeckt, well dat jo eigentlech alles ass a puer Deeg, a 14 Deeg, do erëm a 18 Deeg, wéini de Projet hei erauskënnt, dach bis de 17 Deeg nach, si se bal, een hei erauskënnt, jo. Op d'Gutt ass dat déi Coupe links do alleguer e Spot krut, den ass och à discuter. Yoshi a Faarwen, Shy Guy a Faarwen ok, mee da war et och fir all Charakter e bësse sou skinméisseg, ne? Wéi gesot, d'nächst Kéier gi mer op d'DLCs méi an, ech kéint do och nach vill diskutéieren, mee och déi Turnéiermodussen waren och besser ëmzesetzen. Mee ëmmerhin, Nintendo huet eppes probéiert an ech hoffe dat se fir d'Switch hiert Konsequenzen hir Léiere gezunn hunn. Mam Spill sinn ech zefridden, et ass einfach e Spill, et gëtt och, et ass eent vun dat, wat am meeschten um Gaming Café gespillt gëtt vun den, vun op der Wii U. An ech wäert awer och schonn eppes soen, wann dat ëmmer erëm erausgepak gëtt, d'Leit matenee spillen, et freet mech all Kéiers, wann ech et och gesinn. Allerdéngs, wann ech géif en Turnéier annoncéieren, géif et kee matmaachen, well ech och richteg verstinn, mee bon, d'Spill lieft nach, et gëtt zwar ëmmer dout erkläert an aka d'Wii-Fans soen, dat ass dat bescht Spill op der Welt, mee Nintendo huet awer och, Ofgeschalt an oder de beknackte Wimfishow vu Stalkers Disconnect kriss. Shit happens géif ech soen ne. Ech hoff bis elo déi 8 Parts hunn iech och gefall. Wéi gesot et kommen awer nach 4 no an da kommt nach eng onbegrenzten Zuel no op der Switch, dat kann ech schonn annoncéieren. Och wann schonn Nintendo schaffen, sou dee Saz huet och e bëssen dra sinn ne. Ech mengen ech ginn e Kéip Gamecube dofir a Schloss dat schonn awer esou, mee bon. Hei gesi mer nach déi Koopa Links, da kënne mer alleguer eng Idee wéi esou net. Mee ech hoffen et huet iech gefall dat ech dat och ugefangen hunn. Dat huet einfach eng Channel misse sinn. Ech géif nach selbst maach ken Wii gär Let's Play mee dofir ass meng Elgato ze gutt giff ech bal behaapten well si hat jo keng Wii op well dat jo als Virus oder wat weess ech un erkannt gëtt oder als wat ass egal. Mir gesinn nach eng Kéier och e Flashback vun de Strecken also. Ech hun mär déi éilen Spiller un d'Häerz gewonn, och wann net fir competitive am um Arcade vill konnt unhänken, mee wa mer éierlech sin, ons muss 1500 Matcher an engem Spill spillen während 6, 7, 8 Joer, da léif bei Nintendo och eng schief. A mir hun der jo eng 30, 40 hei probéiert gehat, puer traureg Momenter, depressiv Momenter wahrscheinlech gehat, mee sou ass dat, mir haten awer och puer gutt Momenter, 200 Kubik Momenter ware flott. Freet iech dann erëm op nächsten Dënschde géif ech soen, op deen dee Video hei iech hoffentlech gefall. Merci fir d'Nolauschteren, Merci Blackstar fir déi grouss Aufgab, du hues däi Kéier paart hei den Content geliwwert an hei gesi mer d'Streck vum War. Mir gesi däi Kéier wéi dat Spill heescht, dass Markadar. Dech soen ech Merci fir d'Kucken, Nokucken, bis nächst Kéier, Ciao ciao.